שוין, און יעצט אריינגייעניג אינעם לעצטן חלק פונעם היינטיגן פאנעל. ווען מען פארט היינטיגע טעג אויף די מאנסי'ע גאסן קען מען זען זייער אסאך רפואה עט האום קארס, און מען דארף אביסל פארשטיין וואס די זאך איז, א דאקטער קומט אהיים, ס'איז מער א נייע ערשיינונג, רפואה קומט צו דיר אהיים, וואס מיינט עס, וואס נעמט עס אריין אין זיך, איז כדי צו פארשטיין און באקומען אביסל קלארקייט אויף די טעמע האבן אונז דא די אידן וואס שטייען אונטער רפואה עט האום. רבי יוסי העכעל וועלכע שטייט אין די אפערעישאנס טיעם ווען ס'קומט מ'רעדט פון די דיספעטש רום און איז עומד על המשמר זיכער צו מאכן איבער די אלע קאלס וואס קומען אריין, רבי יעקב יוסף שפיצער וועלכע גייט אליין אסאך אראפ און אינאיינעם פירן זיי אן מיט די גרויסע אפערעישאן וואס רפואה ער האום איז, און איך וואלט גלייך אריינגעשפרינגען רבי יוסי מיטן דיך פרעגן, לאמיר קודם פארשטיין, צוריק נעמען א טריט, וואס איז רפואה ער האום, וואס איז די געדאנק שבו, ווי האט זיך דאס אנגעהויבן, פון ווי קומט עס, וואס טוט מען דא? שלום עליכם ר' פנחס, איטס א פלעזשער ביאינג וויט יו, סאו וואס איז רפואה אט האום? רפואה אט האום איז אזוי ווי היינט איז געווארן א וועלט פון טעלע-העלט אז דאקטוירים קומען אראפ צו דיר אהיים, סאו רפואה, די ריזען וויי ווי דו איט איז ביקאוז ווי וואנט טו דו איט רייט, איטס א סערוויס דעטס איז עוועילעבל און אונז וויל מ'איז טון ריכטיג, וואס דאס מיינט איז, ס'הייבט זיך מיט א דיספעטש, אונז טרייען מיר ווען א מענטש קאלט אריין טרייען מיר זיך גאר הערן פארוואס ער קאלט, איף איטס סאמטינג דעט ווי קען דו עט האום, למשל סטרעפ טעסט, פלו טעסט, עיר אינפעקשאן, זייער בעיסיק סערוויסעס וואס א דאקטער פילט קאמפארטעבל, צו דייעגנאוזן און פרעסקרייבן אווער א קעמרע, דאס הייסט ער מוז נישט דארט זיין און פילן און פאלפעיטן א סטאמעק אדער אזא מין זאך, ווי וואלט גלעדלי דא אין יור האוז אין די קאמפארט אוו יור האום און און פרעסקרייבן אויב ער דארף צו פרעסקרייבן וועסטו האבן יענע טאג די מעדיקעישאנס. יעצט, כ'על איך צוריק נעמען נאך א טריט, לאמיר פארשטיין בעצם איך גלייב אונז ווייס מיר עס אלע, פאר פינעף צען יאר צוריק איז נישט געווען אזא סארט געדאנק, ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן איז נישט געווען אזא איידיע, מען האט געדארפט גיין צום דאקטער און אראפ קומען אין א אפיס, האבוס ס'האט רפואה געפעילט אלס א מעדיקל סענטער קען מען דאס צושטעלן, אבער נאך אלץ זיכער מאכן אז ס'ווערט געטון אויף די ריכטיגע וועג וואס זאגט די מורא'דיגע שירה אונז זאלמיר עס טון אבער ריכטיג, לאמיר פארשטיין אבער נישט וואס דאס מיינט אז א העלט סענטער פארוואס טוט מען עס, און מצד שני וויאזוי מאכט מען נאך אלץ זיכער מ'האלט די באלאנס אז ס'זאל ווערן געטון אויפן ריכטיגן פארמאט און וועג. סאו די סיבה פארוואס מען טוט עס איז ווייל רפואה וואנט טעיק קעיר אוו דעיר פעישענטס, די מציאות איז אז אַכציק צו פֿינף און אַכציק פראצענט פון ראקלענד קאונטי זענען רפואה פעישענטס אונז האבן געהאט א מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע ריקוועסט פאר דעי סערוויס, סאו אונזערע דאקטוירים האבן געפילט דער רעדי טו דו איט, באט זיי דארפן קענען זעהן פונקטליך וואס גייט פאר יעדע. קאל דארף האבן א דאקטערס וויזיט, א געהעריגע וויזיט, זאל קענען זעהן אויף קעמערע די פעישענט, און מען זאל עס קענען טוהן ריכטיג, און איף איטס אפראפריעט, און איף ווי קען דא איט, ווי וואד גלעדלי דא איט, און טריעט אווער פעישענטס אווער א קעמערע. און איך גיי דיך צוריק נעמען צו די צווייטע חלק פון מיין שאלה וואס איז, וויאזוי באהאלט מען נאך דעם ריכטיגן באלאנס זיכער צו מאכן אז מען איז נישט סתם מזלזל אין עפעס וואס איינער האט, נאר נאר דאס וואס ווער קען ווערן געטריט אין א האום וויזיט מיט דעם דאקטער מיטהאלטנדיג פון אפיס גייט געשעט אויף דעם פארמאט אבער זאכן וואס דארפן נאך יא א געהעריגן דאקטער קומט מען אריין וויאזוי האלט מען די באלאנס אויפן ריכטיגן פארנעם? פיין סאו פארשטייט זיך די ערשטע זאך איז יאך נישט מייער און אונז טרייען מיר זייער זייער שטארק פון א דיספעטש פוינט אוו וויו אונז האמיר סאליד דיספעטשערס ברוך השם אלע זענען געווארן געטרעינט און זיי טרייען ארויסצופילטערן פון יעדע פאון קאל וואס קומט אריין זייער רעספעקטפול און זייער אמת'דיג מיט א פעישענט קעיר, מען לייגט זיך אריין, ווען איך בין ווען די מאמע וואס זיצט אינדערהיים מיט זיבן קינדער און מיינע קינדער האבן וואטעווער וויינען נישט און זיי ווילן מען זאל קומען, סאו ווי וואלט פילטערט די קאל און פרעגן וואס גייט פאר, סאו לאמיר זאגן א פידיעטריק אנדער טוועלוו מאנטס, פיל מיר אונז אזא דאקטער גייט נישט פיהלן אווער א קעמרע, אוודאי דא א דייפער רעש א קלייניקייט וואס מ'קען יא, באט סתם אזוי דיזערוס א דאקטערס וויזיט הענדס אן, קיין איין דאקטער גייט נישט פיהלן קאמפארטעבל צו, ער גייט וועלן בעיסיקלי לייגן זיין סטעטעסקאופ אויף די טשיילדס טשעסט, מ'קען נישט זאגן פאר א קינד אזוי יונג אטעם אריין אטעם ארויס ס'ארבעט נישט אויף א קעמרע, סאו גייט די דאקטער וועלן פליז קום אריין לאמיך אים געהעריג אסעסן, און אבער נארמאל א זיבן אכט יעריג קינד וואס האט סתם סימפטעמס וואס א מ'קען טוהן, איטס בעיסיק טעסטינג וואלט איך געזאגט. מיינענדיג אז סאיז א סטרעפ קולטשער אז נעמען וויירעלס די יסודות. א זאך וואס א עמי קען טוהן און די דאקטער קען בעיסד אויף דעם דייעגנאזן און פרעסקרייבן. אקעי און אונז גיימיר שוין אנקומען אריינצוגיין טאקע אין די טעכנאלאגיע און בכלל די גאנצע ארומנעמענדיגע פראצעדור וואס רפואה ער האום טוט טאקע כדי צו קענען זיכער מאכן די נקודות אז דאס וואס מ'נעמט קער אינדערהיים זאל זיין אויפן שטערקסטן פארנעם גארנישט ווייניגער ווי ווען יענער קומט אריין אין דאקטער'ס אפיס און סיי די אנדערע חלק וואס איז די עצם מציאות ווען מען פילט יא אזוי דארף מען אהיימקומען דאקטאר זאפעס, אבער איך וויל צוריק גיין צו אביסל א אנדערע נקודה, און דאס איז רפואה למעשה רעדט מען נישט פון א דאקטארס אפיס אדער בעסער געזאגט א קאמפאני ווי איך גיי אראפקומען צו דיר היינט און נעמען עפעס א סוואב און מארגן קען איך דיך נישט, ס'איז דו ביסט מיין פעישענט געווען נעכטן, ביסט מיין פעישענט געווען מארגן, וואס די דיינעמיק אין דעם סארט פארנעם, מיינענדיג צו זאגן דו ביסט א שטענדיגע רפואה פעישענט, רפואה האט דיינע פיילס, ווי שטארק מאכט דאס אויס ווען ס'קומט צו די נקודה פון רפואה ערהאן? סאו דאס איז וואס איך האב געטרייט צו זאגן, אז ס'איז געווען א ריקוועסט פון אונזערע פעישענטס, רפואה געפילט א אחריות צו אונזערע פעישענטס, און זיי ווילן באקומען די רפואה קעיר, באט אסאך מאל איז שווער אראפצוקומען פאר אזא זאך, מ'דארף באסעס מיט אלע זאכן וואס מ'דארף נעמען אין קאנסידערעישאן, סאו רפואה. אונז טוהן מיר דאס אויף א וועג אז אלעס יעדע זאך גייט אריין אין דיין טשארט, דאס הייסט דו האסט טעקניקלי געהאט א רפואה וויזיט אבער ס'איז נישט א זאך וואס דארף א דאקטער הענדס אן, קען מען דאס טוהן ביי דיר אינדערהיים, באט אלעס ווערט געפיילט, דיין דאקטער זעהט עס, למשל דו האסט געהאט א עיר אינפעקשאן, ס'גייט אריין אין דיין טשארט, דיין דאקטער זעהט אז געהאט צוויי מאל די חודש א עיר אינפעקשאן, יו מייט וואנט טו מאוו סאמטינג, אדער אויב די מעדיקעישאן ארבעט נישט, ס'דא געוויסע זאכן וואס זיי קענען אלעס זעהן, אלעס ווערט, עס איז איין גרויסע דעטעבעיס, און האסט געזעהן א געהעריגע מעדיקעל פעסיליטי. יעצט לאמיר עס נעמען צו די נעקסטע טריט וואס איז מער ווייניגער דאס איז די דאקטער וואס גייט זיצן אין אפיס און מיטהאלטן וואס די מעדיקל אסיסטענט טוט אויף יעדן טריט, ער האט דיין פיילן ער ווייסט וואס איז געווען מיט דיר די לעצטע יאר צייט, נישט סתם ער קומט יעצט אריין אינמיטן א סיטואשען, און ער איז אויך די דאקטער וואס גייט דיך דארפן באהאנדלען אויב די סיטואשען ווערט מער ערענסט, אויב דו קומסט אריין מארגן גלייב איך רעדט מען אז זייער אסאך פעלער פון ממש דעם זעלבן דאקטער וואס מען גייט זען, און דעריבער האט עס עפעס זייער א אנדערע משמעות, און איך ווייס נישט עס מ'זאגן צו ס'איז ריכטיג עס אויסצודריקן אבער אין א געוויסע זין איז עס, ס'איז נישט מ'שיקט איינעם אראפ צו דיר אינדערהיים, מ'שיקט אראפ רפואה רפואה העלט סענטער, מער ווייניגער קומט אראפ אנשטאט זאלסט דארפן אריינקומען אין אפיס ברענגט מען אראפ דעם אפיס צו דיר. ממש אזוי. ס'הייסט דו באקומסט די גאנצע רפואה עקספיריענס ביי דיר אינדערהיים. און ס'איז טאקע וויכטיג צו דערמאנען דעם פוינט אז רפואה איינע פון די זאכן וואס זיי האבן אויסגעשטעלט פאר זיך אלס א מורא'דיגע כלל גלייך אין אנהייב איז אז יעדע פון די מעדיקעל אסיסטענטס זאל זיין א געלערנטע EMT הצלה מעמבער און אזוי האט מען אין קאמען מעדיקס וויפיל מעדיקס איז דא? טאמער ט דאן פֿיר מעדיקס עט דיס פוינט. וואו? פֿיר מעדיקס?
סאו דאס וואס כ'האב געוואלט פריער עלאבערעיטן, דאס האסט מיר געפרעגט וויאזוי אונז שוער מיר אז יעדע וויזיט איז אפראפריעט, און נישט אז אונז שפילן מיר דאקטער ווען עס ווען עס איז נישט אפראפריעט. סאו סיי פון די דיספעטש פוינט באט סאו אויך פון די טעקנישן פוינט, יעדע טעקנישן ווייסט פונקטליך וואס וואס ס'קען ווערן געטון אינדערהיים און וואס דארף א דאקטער הענדס אן, און ער וועט אייביג זאגן אז ווי פיעל דעט עס שוד בי. און די סקולס ארבעט טעלע העלט און אונז דארף האבן א הענדס אן דאקטער. און דאס איז א וויכטיגע נקודה ווייל א טעקנישן וואס איז א הצלה מעמבער האט די עקספיריענס פון אראפקומען צו קאלס און עקשעלי זעהן פעישענטס, ער קען דעם שפראך נישט איינער וואס איז פונקט יעצט אריינגעקומען ווען מען רעדט פון איינער וואס גייט אראפ אויף הצלה קאלס און איך מיין דאס גיבט זייער אסאך צו. און לאמיר זיך אביסל אריבעררוקן דא צו ר' יעקב יוסף וועלכער גייט אסאך אראפ צו קאלס אליין, און די רפואה העלט סענטער האב איך עס געהערט מער ווי איין מאל, מ'רופט אזוי א האלבן דאקטער ר' יעקב יוסף, און לאמיר א מינוט פארשטיין וואס מיינט עקשטי אראפקומען א טעקנישן קומט אראפ צו איינעם אינדערהיים, ס'הייסט דאס איינמאל נאך וואס ר' יוסי און די גאנצע דיספעטשינג טיעם האבן קעיר גענומען פון דעם פעישענט און באשלאסן אז דאס איז געמאכט פאר ער האום, מ'קען קעיר נעמען דערפון דארטן, וואס גייט אריין איינמאל מ'פארט אראפ וויאזוי גייט עס צו די פראצעדור פון דארטן און ווייטער? קודם א גוט יאר, צווייטענס א דיסקלעימער, איך בין נישט קיין האלבע דאקטער, איך בין א פאראמעדיק, א עקטיוו פאראמעדיק אין הצלה ברוך השם, און איך ארבעט יעדן טאג צוזאמען מיט די דאקטוירים פון רפואה סענטער האנט ביי האנט, במילא געבט עס מיר אביסל עקספיריענס וואס יא און וואס נישט צו טון ביי א מענטש אינדערהיים. איז איינמאל די דיספעטשערס שיקן ארויס די טעקנישן צו די מענטש אינדערהיים, קודם כל זיי טוען א פענאמענעל דזשאב פון, ס'רופט זיך טריאזשן אויפן פאון, נעמען די אינפארמעישן, איז דאס א זאך וואס די מענטש גייט בענעפיטן אז איינער קומט אראפ צו אים אינדערהיים, צו מ'גייט פלעין פארשפילען צייט און די מענטש גייט עווענטשעלי עניוועיס דארפן אנקומען צו א דאקטער, סאו דאס איז זייער אזוי ווי יאסי האט שוין געזאגט דאס איז זייער פריאריטי זיי פרעגן די זיי האבן פראטאקאלס בעיסיק אינפארמעישאן וואס זיי פרעגן און זיי זענען געטרעינט און זיי מאכן א דעסיזשען צו דאס קען מען ארויסשיקן א טעקנישן צו דאס העט זיין פאר די בענעפיט פון די פעישענט אז ער זאל גראד אראפ קומען צו א דאקטער, צו אפילו אמאל מער אז מ'זאגט פאר יענעם בעיסד אויף וואס איר זאגט מיר אויף די טעלעפאן דארף עס הצלה אדער א האספיטעל, יעצט לאמיר זאגן אז די דיספעטשער האט גענומען די אינפארמעישאן און האט פארשטאנען אז פאר די טובה פון די פעישענט איז גוט אראפצוברענגען א טעקנישען צו אים אינדערהיים, סאו מ'זאגט א טעקנישען ס'איז נישט א טעקנישען ס'איז די טעקנישען וואס איז אין אידיש הייסט עס די יד הארוכה פונעם דאקטער, די דאקטער קומט אראפ צו דיר אינדערהיים, ער זיצט פשוט אין זיין אפיס און ער שיקט אראפ זיין שליח און ער קאלאבערעיט מיט אים אלעס וואס וואס ער דארף וויסן וואס ער וויל וויסן, סאו די טעקנישען קומט אן צו יענעם אינדערהיים, לאמיר זאגן א יונגל איז אהיימגעקומען פון חדר ער האט. היינט קומט פיר אזייגער, די מנהל האט גערופן אינמיטן טאג אז ער האט אים שוין געגעבן טיילענאל, עפעס האט נישט אויסגעקוקט אקעי, ער קומט יעצט ער קומט אהיים, די מאמע האט געהאט דיפרענט פלען, זי האט א שטוב מיט קינדער, זי קען נישט זיך אויפהייבן פון איין רגע אויפן צווייטן, זי האט נישט קיין בעבי סיטער, זי האט נישט קיין, און ס'קוקט אויס ווי די קינד האט אפשר סטרעפ, אפשר האט ער פלו, רופט זי אריין די דיספעטשער, און פארשטייט זיך נאך זיי זענען דורך געגאנגען איר די גאנצע פראטאקאלס און זיי פארשטייען אז ס'איז א לאו ריסק וויזיט, מיענינג טו סעי ס'איז א זאך וואס פאר דעם זענען מיר אונז דא, מען קען אראפ קומען צו יענעם אינדערהיים און מען קען אים העלפן אינדערהיים, גייען זיי ארויס שיקן די טעקנישן, טעקנישן קומט אן און ער פאלאוט זיין גיידליינס, ער מאכט זיכער ער נעמט א סעט אוו ווייטעלס וואס דאס אינקלוד טעמפעטשער, וועיט. טשעק צו די קינד האט עני מעידזשער העלט אישוס, צו ער האט צו ער איז אלערדזשיק, איך דזשאמפ א סעקאנד אףף טאפיק, אלע טעקנישענס אין די פיעלד האבן נישט עקסעס צו די פעישענטס גאנצע מעדיקל רעקארד, טאקע פארדעם ווייל ס'איז צוואנציג מענטשן אן די ראוד קאנסטענטלי וואס ס'איז דא מענטשן וואס וועלן נישט זיין קאמפארטעבל אז יעדער איינער יעדער טעקנישן זאל קענען זעהן. ס'איז זיכער צו מאכן אז די פעישענט זאל נאכאלץ פילן אז נאר דער וואס דארף באקומען זיין אינפארמעישן, ס'הייסט ס'איז נאך דא זאל זיין די פילינג פון קען פיל. נאר די רעלעוואנט אינפארמעישן פאר די יעצטיגע וויזיט, און די בעק ענד די דאקטער קען זעהן די גאנצע אינפארמעישן פון די פעישענט'ס פעסט היסטארי, און די יעצטיגע וויזיט גייט אויך אריין צו זיין רעקארד אז אויב ס'דארף פערדער קעיר. סאו גאוינג בעק צו די עקטשועל וויזיט, די דאקטער קומט, די טעקנישען קומט אריין, ער נעמט זיין בעיסיק סעט פון וויירעלס, און ער מאכט די אפראפריעט טעסטינג וואס ער דארף טון פאר לויט די יעצטיגע וויזיט, אין אונזער קעיס די יונגל איז אהיים געקומען מיט האלז וויי מיט פיבער, און סיי די מאמע און סיי די טעקנישען טראכט אז ס'קען זיין א סטרעפ, מאכט ער א סטרעפ קאלטשער. יעצט מאכט מען א סטרעפ קולטשער און יעצט האבן מיר זייער די בעסטע טעקנאלעדזשי אאוט דער וואס מען מאכט סיי א רעפיד סטרעפ קולטשער און סיי א אווער נייט קולטשער. דאס הייסט מיט די לעב? די טעקנישן נעמט מיט מיט זיך א רעפיד וואס ווייזט וויטין פייוו מינוטס אויב ס'איז סטרעפ און עט די סעים טיים מאכט ער א אווער נייט קולטשער. וואס אויב די רעפד ווייזט נישט יעצט אז ס'סטעפ, ס'ווייזט נעגעטיוו, יעדער איינער ווייסט אז די בעסטע רעפד קאלטשערס וואס איז דא וואס מ'קען נעמען צו א מענטש אינדערהיים איז נישט אזוי עקיוראט ווי די אווערנייטס וואס מ'טוט אין א לעב, צו ס'האט א טווענטי פערסענט געפ, טווענטי פייוו פערסענט געפ, טערטי פערסענט געפ, צו רעלעווענט עט די מאמענט באט דער איז דער איז א געפ. ס'איז דא די פאסיביליטי אז איינער זאל האבן אויף זיין רעפד טעסט א נעגעטיוו אבער ס'זאל נאכאלץ זיין שפעטער פאזיטיוו. רייט.
סאו מען נעמט די סטרעפ קולטשער און לאמיר זאגן אין אונזער קעיס קומט צוריק די פאזיטיוו ס'מיינט די קינדער האט סטרעפ לייג איך ארויף די דאקטער אויף א לייוו זום קאל און די דאקטער קען און וועט עקטשעלי אריין קוקן אין די קינד'ס האלז און ער וועט פרעסקרייבן מעדיקעישן בעיסד אויף די רעזאלטס און בעיסד אויף וואס איז אפראפריעט פאר די קינד און. עטס שיקן צו די פארמעסי אויף טשויס און האופפולי ביז א שעה צוויי גייט די קינד שוין זיין אויף ענטיביאטיק און קענען גיין מארגן נאכטמאל אין חדר. געוואלדיג.
יעצט ר' יאסי איך וויל פארשטיין און צוריק גיין א רגע צו די עקשועל דיספעטשינג רום, וויאזוי צוטיילט מען וויאזוי לאמיר אריין גיין אין פארשטאנדע מינוט וואס א דיספעטשער דארף האבן און ווער טאקע זענען די דיספעטשערס ווען ס'קומט צו וויסן דאס איז געמאכט פאר רפואה און האום דאס איז אפשר געמאכט פאר אריינצוקומען צו רפואה אדער אפילו אין שפיטאל, וויאזוי דיוויידט מען דאס? לייגט מען צו די איבריגע הבנה מחשבה צו צוטיילן די זאכן טאקע אז איינער וואס דארף אנקומען צו מער מער קריטישע ניד זאל פארשטיין אז רפואה ארום איז נישט יעצט געמאכט פאר זיין יעצטיגע סיטואציע? אקעי, נאמבער וואן איז אלע דיספעטשערס זענען היימישע חסידישע אינגעלייט מיט א ווארעם הארץ וואס זיי ווילן העלפן א צווייטע איד, סאו די קאל קומט אריין די בעיסיק זאכן קענען זיי פילטערן, ס'איז נישט כ'מיין צו זאגן זיי זעען עניטינג מאר עניטינג ברידינג אינוואלווד עניטינג וואס האט מיט א קראניק אילנעס, איי וואלט סעי אפילו א איד עבאוו עיטי וואס יוזשעלי קומט עס מיט א גרעסערע היסטערי און אזא מין זאך גייען מיר אייביג רעפערן אריינצוקומען און אויב זיי האבן עני קוועשן האבן זיי זיי קענען מיך ריעטשן איך זיץ דארטן און אנדערע. מיר זענען מער אויף א הייער לעוועל וואס אונז ווען מען רעדט מיט די פעישענט און טרייען צו מסביר זיין, אדרבה סאך מאל זאגט מען אונז דער איז א פיפטי פערסענט טשענס דעט די דאקטער איז גאנע טעל יו קאם אין באט וויל דעפענעטלי טריי ביקאוז ווי וואד לאוו טו העלפ יו. אויב איך מעג צולייגן אויף יאסי א ווארט, נישט חס ושלום מען וויל נישט גיין אונז וויל מען געבן, טאקער ווייל אונז וויל מען געבן די בעסטע סערוויס פאר יעדעם איינעם, איז אמאל די בעסטע סערוויס אז מען גייט נישט. און מען ברענגט אריין יענעם. ווייל יענער באלאנגט צו א דאקטער, מען גייט פיין פארשפילן אפאר שעה, ער גייט ווארטן ביי די טעקנישן נאכן דארפן מאכן א אפוינטמענט נאכדעם, סאו ווען מען זאגט אים גלייך קום אריין איז דאס די בעסטע סערוויס וואס דו קענסט טון עט דעט טיים, יעצט ס'איז אוממעגליך צו אייביג וויסן אויפן טעלעפאן וואס גייט טאקע פאר, אבער טאמער ס'שטעלט זיך אויס די מציאות אז די טעקנישן קומט אן און ער זעט אז דאס דארף באלאנגט ביי א. א דאקטער, פאר דעם זענען זיי געטרעינט, און דער דא איז די רייט וועי, און זיי העלפן אקאמאדעיטן די פעישענט זאל טאקע אנקומען צו די אפראפריעט דאקטער ווען מען דארף. יעצט אז דו רעדסט דערמאן איך זיך א קליינע מעשה וואס איך האב געהאט מיט מיט א מיט א רעספעטארי אישו, וואס בדרך כלל נעמען אונז נישט קיין רעספעטארי אישוס אווער די פאון, ווייל די דאקטער וויל טאקע זען ווי אין די סטרעס די קינד איז, און און ער וויל אליינס צוהערן די לאנגס, און טאמער די טייערסטע טעקנאלאדזשי אוט אן די פיעלד איז סטעטעסקאופ וואס קאסט אפאר הונדערט דאלער וואס קען רעקארדן און שיקן רעקארדינגס צו די דאקטער, באט סטיל איף איטס א עכטע רעספעטארי אישו רעקאמענדן אונז אריינצוקומען. איז א מאמע האט אריינגערופן און געזאגט פאר די דיספעטשער אז איר קינד האט סיזאנאל אלערדזשיס און זי וויל מען זאל אים פרעסקרייבן א פאפער, די טעקנישן איז אנגעקומען און. ער פרעגט די מאמע, די קינד האט שוין אמאל געהאט רעספירעטארי אישוס? האט שוין געהאט? ניין איך האב אנדערע קינדער איך ווייס אז דאס איז עס, איך זאג אייך אז דאס איז עס. סאו אז די קנישענע איז געגאנגען דורך די ערשטע זיין רוטין סטעפס, ער האט גענומען ווייטעל סיינס ער האט געזען, די ערשטע זאך זעט ער די קינד האט הונדערט און צוויי פיבער, וויטש איז א רעד פלעג, טיפיקעל וויזינג פון סיזענעל עלערדזשיס קומט נישט מיט קיין פיבער. ער האט צוגעהערט די קינד'ס לאנגס האט ער געהערט אז. ס'איז מער אויף איין זייט וויטש איז נאט טיפיקעל וויט סיזענעל עלערדזשיס איז מאר אוו סיין אוו נעמאוניע בראנקייטעס אדער סאמטינג עלס איז גאונג אן סאו זיי קנישן די ערשטע זאך געזאגט פאר די מאמע הערטס מיך צו בדרך כלל רעספירעטארי אישוס אונז רעקאמענדן זייער שטארק מ'זאל אריין קומען און איך בין דא כ'וועל לייגן די דאקטער אויף די ליין אבער איר דארפט פארשטיין אז ס'איז זייער מעגליך אז מ'וועט אייך הייסן אריין קומען און נאכן קוקן אויף די קאמפליט פיקטשער האט די טעקנישן געזאגט געלייגט די דאקטער אויף די ליין. און נאך פאר די דאקטער האט געהערט אפילו וואס גייט פאר האט ער געזאגט רעספירעטארי אישו ווי היילי רעקאמענד יו ברענגען די טשיילד זאנס קען מען צוהערן און זעהן די קינד, שפעטער האט ער געזאגט אז די קינד האט פיבער און ס'איז נאר אויף איין זייט און ס'איז נא פאר שוי העז טו קאם אין. די טעקנישן מיט די צייט פאר ער איז ארויס געוואקט פון די הויז האט אים די מאמע געזאגט איך וויל דיך זאגן איין זאך איך וועל דיר קענט אריין וואקן און מיר זאגן אה איר האט געזאגט סיזאנעל עלערדזשיס סא רעספירעטארי אישוס מיר נאט דואינג דיס און ארויס וואקן. איך וויל אייך פערזענליך באדאנקן פארן נעמען די צייט און מיך מאכן אווער אז ס'איז נישט פלעין א רעספעטארי אישו, און מיך העלפן זאגן וואס נאך איך דארף קוקן, און אום יעצט שוין וויטין די שעה וועל איך זיין ביי די דאקטער וואס ער האט מיך ארעינדזשד אז איך זאל אנקומען, סאו. Wow, דאס איז א מורא'דיגע מעשה, ווייל ס'איז טאקע אזוי די עצם מציאות, ס'איז א נקודה אז א מענטש פילט מ'קומט ארויף, מ'גייט טשעקן וואס מ'קען, אבער מ'גייט נישט נעמען א נידריגערן שטאפל אין קערן אויב גייט מען שפירן אז. דער קינד אדער עדאלט אדער וואטעווער דער פעישענט איז דארף אנקומען צו א דאקטער און א דאקטער דארף אים זעהן גייט מען זיכער מאכן אז ס'זאל טאקע זיין אזוי. ער דערמאנט דא א סטעטעסקאופ היות איך וויל מיך אביסל אפשטעלן דערויף האב איך אריינגענומען דארט אין די עקשועל טולס און אויס וויאזוי די טעקנישענס וואס גייען אראפ צו איינעם אין די היים וואס זענען זיי אויסגעשטאט ווען זיי קומען אראפ וואס ליגן אין זייערע קיטס וואס ליגט אין די קארס די טעכנאלאגיע וואס מען לייגט אריין טאקע זיכער צו מאכן אז די וויזיטס און אונטערזוכונגען זאלן קענען זיין אויפן שטערקסטן פארנעם מעגליך. סאו סיי די פון א קליניקעל פוינט אוו וויו און סיי פון די איי טי פוינט אוו וויו האט מען אריינגעלייגט זייער זייער אסאך ריסערטש און א געוואלדיג געוואלד פון ארבעט אז ס'זאל זיין טאפ טאפ טאפ אוו די ליין עקוויפמענט, דאס הייסט מ'זעט אסאך מיט די רפואה קארס פארן ארום און זיי טרייען צוצופארן די נענטסטע וואס זיי קענען צו די הויז, דאס האט א סיבה ווייל זיי דארפן האבן קאנעקשאן, יעדע קאר איז טע אזוי ווי אונז האבן גערעדט עס דארף האבן די רפואה עקספיריענס, סאו אונז טרייען מיר אז ס'זאל זיין ממש רפואה קאמינג טו יור האוז, סאו יעדע קאר איז אויסגעשטעלט מיט רפואה עקוויפמענט און אונז טרייען מיר אז ס'זאל נישט זיין אזא זאך אז די די טעקנישאנס זאלן נישט האבן קיין קאנעקשאן. זיי מיינס מנובל ווען דו זאגסט די ווארט קאנעקשאן מיינענדיג. סאו יעדע קאר האט סיי סטארלינק און סיי אנדערע וועגן פון די זאך וואס דו זעסט אויפן דאך איז א סטארלינק דיווייס וואס קאנעקט סטרעיט וואס געט אינטערנעט פאר די פאר די וויזיט סאו די קאר וועליו פון די פון רפואה עט האום איז אז יעדע פעישענט מוז האבן א דאקטער וואס זעהט די פעישענט ס'איז נישטא קיין אנדערע וועג אראונד איט און אזוי וויל מען ס'זאל זיין און אזוי דארף עס זיין און סיי פון א קליניקעל פוינט אויך האט מען געמאכט זייער זייער אסאך ריסערטש ס'איז דא א דעפארטמענט פון אינוועסטיטערס און סיי די אוירא, יעדע זאך מוז גיין דורך א דאקטער, ס'הייסט די אויראסקאופ וואס מען לייגט אריין אין די אויער איז דא א ווידיאו און די דאקטער זעט עס אין ריעל טיים אויף זיין סקרין, ער זעט אלעס וואס די טעקנישן, פאר דעם זענען די טעקנישענס געטרעינט וויאזוי עס אריינצולייגן און ווי צו לייגן און וואט דער לוקינג פאר אז מען זאל זיין ריכטיגע טון, און נאכמער מיט א סטעטעסקאופ וואס אויך סיי ס'רעקארד און ס'שיקט א רעקארדינג פאר די דאקטער, סאו אזוי ווי עקאנאמיסט האט געזאגט אונז גיימיר נישט, א דאקטער גייט נישט פילן קאמפארטעבל צו פרעסקרייבן. רעספערטארי מעדיקעישן לייק א ביורא אזעלכע זאכן דורך א רעקארדינג באט ער גייט קענען זעהן אויב ס'איז קלער אויב ס'איז וואס ס'טוט זיך און די דאקטער גייט פילן אסאך מער קאמפארטעבל. זאגסט פארקערט, דאס איז זיכער אז ער גייט קענען וויסן אקעי דאס איז נישט קיין אישו איט סאונדס נארמאל ס'הערט זיך גוט יעצט און בכלל אין די קאר אליין וויאזוי איז אויסגעשטעלט לייק למשל כ'ווייס ס'איז דארטן קיטס און דעם וויאזוי ארבעט דאס די קאר. סאו זיי האבן אלע עקוויפמענט וואס זיי דארפן האבן האבן זיי אויפגעסעט אין די בעק. סאיז בעקאפ זאל אויסגעשטעלט זיין קיינמאל נישט אויסלויפן פון זאכן און סדא אזויפיל מינע זאכן וואס מדארף אמאל א יורין סעמפל אמאל איז אלעס איז דא דארטן וואס מדארף האבן און סיי פון די טעקנאלעדזשי חלק סאיז די איי טי דעפארטמענט האט אריינגעלייגט כוחות כוחות כוחות אז דעי שוד נעווער לוז אינטערנעט קאנעקשאן. טאקע ווייל אן דעם איז נישט דא קיין וויזיט אזוי ווי. אן דעם איז עס נישט קיין דאקטערס וויזיט דעטס וואט ווי ביליוו. יעצט איך בעקאפ יאסעלע רעדנדיג פון די טעכנישע און פראקטישע חלק פון אראפגיין צום פאציענטן אינדערהיים. יאסי האט דערמאנט דא אז די דאקטער האלט עס מיט אין לעבעדיג צייט אין ריעל טיים די גאנצע וויזיט, מען לייגט אריין די אויער, מען הערט די הארץ, קענסט מיר געבן א דוגמא פון א מעשה ווי אזא סארט זאך איז געווען נוגע למשל?
יא, יעצט אז דו פרעגסט מיך דערמאן איך זיך ער דערמאנט ער האט געמענטשענט די ווארט אוראסקאופ, אוראסקאופ איז די מאשין די דעווייס וואס מען נוצט צו קוקן אין א קינד'ס אויער, איך האב געהאט ס'איז געווען עפעס א טאג צוויי נאך פורים א אכט יעריג קינד האט גערופן ער האט עיר פעין, סאו און זיי האבן דורך די רוטין פראסעס גענומען די וויידעלס און געפרעגט די פראפער האסט עפעס אריינגעשטעקט ביסט געשווימען האסט דיך צוקלאפט, ניין ער האט ער האט עיר פעין, און סאו די נעקסט סטעפ איז אז מען קאנעקט די דעווייס צו די דאקטער, די דאקטער קומט ארויף אויף א לייוו אזוי ווי א זום קאל, און וואנס ס'איז אן די קאל קאנעקט מען די דעווייס צו די דאקטער און ער קען זען אין ריעל טיים וואס די טעקנישן זעהט זעהט די דאקטער, און צום אריינקוקן די אויער צוזאמען מיט די דאקטער, און די דאקטער זאגט דא דא א פארען א פארען באדי, דא דא דא עפעס אריינגעלייגט אין דעם אויער, דא איז דאס איז נישט קיין אינפעקשאן, ס'איז נישט קיין וועקס, ס'איז נישט קיין אינפעקשאן, ס'נישט קיין טובס, דער איז סאמטינג, סא פרעג איך איבער די קינד, עפעס אה יעצט כאפ איך זיך אז מ'איז געגאנגען פורים ביי מיין רב'ס הויז מיט א מאסק מיט א גלעזער מיט א געשעפט עפעס האט ער אנגעהאט, און ער מיינט אז ס'האט זיך עפעס אפגעבראכן, ער האט נישט געוויסט צו ס'איז אריינגעפאלן צו ס'איז נישט אריינגעפאלן. זעט זיך אויס האסטו יא אריינגעפאלן, און דא קען מען צו די נעקסט סטעפ, וואס חוץ וואס די טעקנאלעדזשי האט די דאקטער האט עס געזען אין לייוו טיים, האט מען אים געקענט ברענגען אים צו העלפן אויכעט, אז די דאקטער זיצט עקטשעלי אין די עקיוט קעיר, זאגט מיר די דאקטער ער דארף אריינקומען, יו העוו טו פיזיקלי רימאוו איט, האב איך אים געפרעגט די קענסט עס די קענסט עס טון, ער זאגט מיך, ער לייגט מיך אויף האלד א מינוט, און ער זאגט אקעי, ער זאל קומען צו די און די פעסילעטי, און טעל מיר יעצט א דאקטער פאר די נעקסטע צוויי שעה, וואס האט די טולס מיט די עקוויפמענט, און איז טרעינט און ער טוט דאס יעדן טאג, און וויטין א האלבע שעה איז די אבדזשעקט געווען רימאווט, און די קינד האט באקומען די אפראפריעט קעיר, סאו ס'איז סיי דאס אז די דאקטער זעהט עס אין לייוו טיים, און סיי אויב ס'איז עפעס וואס ער דארף נעמען צו די נעקסט לעוועל, וועט די טעקנישן טרייען אים צו ברענגען צו די נעקסט לעוועל און זאגן ווי און ווען ער זאל גיין אז מ'זאל קענען קעיר נעמען דערפון. און די נקודה וואס ס'ברענגט אים צוריק צו פארשטייט זיך איז אז ס'איז דעם דאקטער האט אים געהאט געזאגט, קום אריין און ס'איז די נעקסטע צוויי שעה, מיינענדיג צו זאגן אז ס'איז נישט קעיר זי, שוין איך שטעל דיר צו א עט האום סערוויס, און יעצט גייט ער אויף עפעס א דאקטער זאל ארויסנעמען די מאמטשיק ווייל איך קען דיר נישט העלפן דערמיט, נאר פארקערט מען ברענגט אין די רפואה סענטער די חלק פון די פראצעדור פון אונטערזוכן און זעהן וואס ס'גייט פאר מיט דעם אויער קען מען טון ביי דיר אינדערהיים, און ס'קען זיך פונקט אזוי אויסשטעלן אז ס'איז טאקע גארנישט, אבער אין דעם פאל ווי ס'איז יא געווען עפעס זאגט מען דיר אקעי ס'איז דא די און די לאקעישאן פון רפואה גיי אראפ און דארטן וועט מען קער נעמען דערפון, און דאס איז א מורא'דיגע זאך. איך מיין יו קודנט האוו סעד איט בעטער, די מעשה ווייזט פון ביידע זייטן אז ווען די דיספעטשער וואלט געוואוסט אז א קינד האט אריין געלייגט א פייער אין באדי וואלט ער אים געזאגט וואו וועסטינג אווער טיים און נישט איך וויל דיך נישט העלפן דארפסט אריינגיין פיזיקלי צו די דאקטער, באט עט די סעים טיים האט מען עס נישט געזאגט במילא האט מען עקסעפטעד די קאל, באט ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז ס'נישט א זאך וואס מ'קען טון האט מען אים געהאלפן און גענומען צו, מ'האט קאנפירמד אז מ'דארף אריינקומען פיזיקלי, און מ'האט אים געהאלפן דאס צו נעמען צו די נעקסט לעוועל. און ווי געזאגט, צוריקגייענדיג צו וואס רבי יוסי האט געזאגט אנפאנג אונזער שמועס, רפואה קומט אראפ צו דיר און איינמאל, ס'איז איין גרויסע סיסטעם, און אויב דארף מען אריינקומען, קומסטו צוריק אריין צו די זעלבע מענטשן, צו די זעלבע קאמפאני. סאו איך וויל דאס פלעין אויסקלארן, סאו אז די דיספעטשערס גייען עדווייזן פאר א מענטש אז אונז קען מען נישט קומען, קום אריין, איז ווייל אונז, אויף אזעלכע זאכן וואס אונז ווייס מיר אז די דאקטער גייט ביי די ענד אוו די דעי זאגן קום אריין. סאו דזשאסט קאלינג אוט די זעקס שעה, דאס איז די געדאנק. געוואלדיג.
יעצט רבי יוסי כ'וויל דיר פרעגן א אנדערע שאלה, אונז האבן געדערמאנט אין אנפאנג שמועס אז אלע טעקנישאנס גייען אראפ צו איינעם און די היימער רעדט מען פון עקשועל הצלה מעמבערס אי עם טי'ס, און אונז האבן מיר אויך געזאגט אז מ'רעדט פון פיר מעדיקס וואס איז א מורא'דיגע זאך. לאמיר פארשטיין למשל סאו קודם כל איז דא א רילעישאנשיפ דא מיט א חברת הצלה, און בכלל אן די גאו ווען די מעמבערס זיצן אין רפואה קארס קומט אמאל אויס אזא סארט זאך ווי זיי זאלן זעהן עפעס וואס גייט פאר פרובירן צו העלפן, האבן זיי קיטס, וויאזוי גייט דאס צו? סא ווען די ענטפער איז, די תירוץ איז יא, סאיז ווען מען האט געהייערט פאר די פאזישן האט מען געזוכט די בעסט אוו די בעסט, פאר די סיבה ווייל אונז האבן געזאגט פאר צוויי סיבות, איינס ווייל מען שיקט אראפ אינדערהיים, ער איז רעפרעזענט רפואה דארף ער זיין אויף די רפואה סטענדערט און זיי האבן געוואלט האבן די בעסט אוו די בעסט און נאמבער טו איז די ענטסי דו האסט געפרעגט וועגן סאו אונז האבן רפואה האט שוין יארן לאנג א גוטע גוטע רילעשענשיפ מיט הצלה זיי ארבעטן אסאך צוזאמען און העפענס טו בי יעצט ממש א וואך צוריק האט מען דעזיגנירט אז יעדע קאר רפואה און האום קאר למעשה זענען זיי אויף די ראודס א גאנצן טאג עס איז שוין געווען כמה וכמה מעשות וואס. ס'האט הצלה מעמבער געווען אויף די בלאק ווייל ער האט געארבעט פאר רפואה דאמאלטס און ער קען ממש ליטערלי סעיוון מענטשנ'ס לעבן. פאר א עמערדזשענסי וואס האט.
ס'איז קיין עלאבארעיטן אויף דעם. וואס דזשאסט צו געבן קלארקייט מען רעדט פון א עמערדזשענסי וואס האט זיך געמאכט ניערביי א רפואה קאל א רפואה האום קאל און ס'איז געשען עפעס א עמערדזשענסי לעבן דעם. יא ס'איז געווען א הצלה קאל אויף די בלאק וואס א רפואה האום טעקנישן איז געווען צוויי טירן אוועק און ער האט געהאט אפערטוניטי צו סעיוון א לעבן סאו יעדע רפואה האום קאר גייט האבן א פול סעט פון מעדיקל בי על עס עקוויפמענט. ס'הייסט א הצלה בעג און מיר האבן. אלס א הצלה בעג. יא.
יא סאו ביי די ענד אוו די דעי למעשה אויף די מאנסי גאסן דרייען זיך עטליכע און צוואנציגער פייער האום קארס עט אלל גיווען טיימס. סאו האבן זיי געפילט אחריות אז די קארס זאל האבן בעיסיק עקוויפמענט אין עס אז אויב חס ושלום ס'מאכט זיך עפעס זאל, און זיי זענען הצלה מעמבערס און זענען ממש קלאוס ביי, זאלן זיי קענען טון וואס זיי האבן צו טון און ראטעווען א מענטש'ס לעבן. יעצט אין מקוה יוסף מאכט זיך טאקע אזעלכע זאכן, געשעט די סינעריאוס? סאו
אזוי ווי יאסי האט געזאגט אז עט עני גיווען טיים איז דא צען צוואנציג הצלה מעמבערס אויף די גאסן פון מאנסי, און מען איז אויסגעשפרייט אויף אלע גאסן פון מאנסי, ס'איז כמעט נישט מעגליך אז מען זאל נישט זיין פונקט אויף א בלאק ווען ס'מאכט זיך וואס עס רופט זיך אן הצלה על כל דאון, און איך פערזענדליך האב שוין געהאט וואס איך בין געווען אויף די בלאק פון א קינד וואס האט זיך געטשאוקט און כ'האב אפגעלאזט אלעס וואס כ'האב געהאלטן אינמיטן טון און אריבערגעלאפן, און ברוך השם ווי ווער עיבל צו מאכן א דיפענס ממש ממוות לחיים, און איי גאטע גיוו קרעדיט צו יאסי אז ווען ער הערט אויף די רעדיא אדער ער זעהט אז דאס ער גייט ריראוטן די טעקנישענס גאנצע סקעדזשול אז זיי זאלן נישט האבן קיין פרעשור אז ער דארף גיין צו די נעקסטע מענטש אדער אז ער דארף, הי מעיק שור אז טאמער איז עס א ריעל לייף אר דעט סיטועשן וואס די טעקנישן קען יעצט מאכן א דיפרענס עז א הצלה מעמבער. א רעגל אדער לאמיר פארשטיין א ליין פאר דעט זאך וואס בעצם האט נישט גארנישט מיט רפואה ארום ס'איז א הצלה קאל. גארנישט מיט רפואה ביאינג אז פונקט פארקערט דער מענטש איז יעצט אויף רפואה'ס פעיראל אבער ביאינג אז ער איז אויף יענע גאס קען ער אסאך מאל מאכן א ווען ס'כאפט א איינס צו צוויי מינוט דיפרענס ביז די ערשטע הצלה מעמבער קומט אן, קען עס מאכן וואס האט געהערט, יעצט אז דו פרעגסט מיר דערמאן איך זיך א קליינע מעשה וואס איך געהאט, יעצט אינמיטן די ווינטער איז אריינגעקומען א קאל פון א קינד אויף די גאס, די דיספעטשער האט געזאגט אז די קינד איז אויפן גאס, און איך בין געווען אויף די בלאק, סאו האב איך פלעין געמאכט א דעסיזשען אז איך בין דא מיט א גרויסע פענסי ווארעמע רפואה וויהיקל, לאמיך געבן א פאר צו, לאמיך קודם אריינזעצן די קינד אין מיין קאר, ביז די ערשטע מעמבער קומט אן. וויטאוט גאונג אינטו טו מעני דיטעילס האט זיך עס ארויסגעשטעלט אז ס'איז געווען א ריעל עמערזשענסי, סאו ווען די פאראמעדיק איז אנגעקומען האט ער גלייך געזען אז מען דיעלט דא מיט א לייף און דעט סיטועשאן, הי וואס עיבל צו געבן א אפדעיט פאר די פירסט רעספאנדער וואס מען טוט דא, און עסקעלעיטן די קאל און אינישיעיטן קו ביז די ערשטע הצלה מעמבער איז אנגעקומען. יאסי, איך טריי צו פארשטיין, איז דא אזא מציאות ווען איינער רופט אריין וואס זענען נאכנישט זיכער אבאוט די גאנצע סערוויס פון רפואה עט האום, זיי זאלן עס נעמען ווייל זיי פארשטייען נאכנישט די נקודה, זיי האבן עס נאכנישט אויספרובירט, און ס'הערשט א נערוועזקייט, ווייסט צו גייט מען טאקע קער נעמען, און אונז גיימער דא אביסל צוריק צו די נקודה פון אז טאקע אסאך מאל הייסט מען אריינקומען, אבער לאמיר זאגן מ'רעדט פון עפעס וואס בעצם קען מען נוצן רפואה עט האום, וויאזוי עדרעסט מען אזא סארט קאל פון א מאמר לאמיר זאגן וואס איז נישט זיכער מיט די גאנצע סארט סערוויס. סאו אונז באקומען אינפארמעישאנעל קאלס א גאנצע טאג מענטשן פרעגן קשיות און אדרבה פארקערט אונזער פילאספי אונז שטופן נישט קיינעם צו נוצן די פארהאן פארקערט אונז האבן היינט אין מאנסי פיר אורדזשענט קעירס צווישן מאנסי און סקווער וואס זענען אפען און פארקערט אונז רעקאמענדן מענטשן זאל מען זאל אריינקומען זעה א דאקטער באט פארקערט איינער וואס וויל אונזער סערוויס וויל מען זאל אראפקומען דעמאלטס איז אונזער דזשאב צו זיכער מאכן אז ס'איז אפראפריעט וויזיטן און צו שיקן מיט די עס סון עס פאסיבל, און עט דיס פוינט ברוך השם זעמער אונז טריי מיט סאמוועטין די אווער. וואו.
יעצט א אינטערעסאנטע שאלה און דאס איז, ס'איז דא אסאך טשעלענדזשעס די פראצעדור נעמט אריין, מיינענדיג צו זאגן מען רעדט פון דאקטוירים וואס דארפן זיין אויף ליין, מ'רעדט פון טעקנישאנס וואס דארפן זיין אויף ראוד, קארס וואס דארפן זיין אויפגעסעט און האבן די אלע טולס וואס די טעקנישאן דארף האבן כדי צו קענען גיין אויף דעם קאל, און איך גלייב דאס איז א עקסטערע עבודה וואס נעמט אריין אויפצוסעטן און זיכער מאכן אז יעדע קאר איז עקוויפט און האט וואס זיי דארפן, עס דארף איינער ריסטאקן און ריפילן יעדע טאג צוויי גלייב איך, דאס איז נישט אלעמען. סאו האט אים אויפגעסעט א סיסטעם וויאזוי צו ארבעטן וויאזוי צו האבן א פלאץ ווי זיי פילן זיך אן, די קנישענס אליין צו דאס פוינט פילן אן די זייער בעג און זייער בעק אוו די קאר, און מיט די פרייזעס פארשטייט זיך וואס די קינדער ווארטן אזוי שטארק, און אלעס ארום און ארום, און די געז ווערט ריפיולט יעדע נאכט, ס'קומט גוים וואס טראגן און ברענגען קאר זיכער מאכן אז די קאר איז אפ און ראנינג, אויב מ'דארף סערוויס איז דא, רפואה דזשענערלי האט א גרויסע סערוויס דעפארטמענט זיי האבן זיך אסאך מאבילס מיט באסעס מיט אנדערע זאכן און ברוך השם ס'קלאפט הונדערט פראצענט בשפע זיי העלפן ווייטער און אנדערע טשעלענדזשעס נאמער זאגן אזוי ווי כ'האב פריער ארויסגעברענגט אז רפואה וויל אז יעדע קאל זאל האבן א דאקטער וואס זעהט די פעישענט סאו אבוויעסלי נעמט עס אריין אינטערנעט סאו אונז באקומען כסדר קוועשענס וועגן אינטערנעט אין די הייזער און אזעלכע זאכן און אונז זעמיר מסביר פאר יעדן איינעם יעדער פאר זיך איך ברוך השם האב אויך נישט קיין זאכן אינדערהיים און יעדער וויל זיין ערליך אבער. ווען ס'איז א דאקטער'ס וויזיט דארף מען פארשטיין אז נאו דאקטער גייט פילן קאמפארטעבל צו פרעסקרייבן אווער א פאון, דאס הייסט ער שיקט מעדיקעישאנס ער שיקט אזעלכע זאכן און ס'דארף זיין עקספלעינעבל ער דארף וויסן וואס ער טוט, סאו פאר דעם אדרבה ער דארף פרעגן זיין רב און זיין דיין און פונקט ווי א צלה מעמבער ס'קומט אריין צו איינעם אין די הויז האט ער נארמאל אינטערנעט קאנעקשאן וואס ער דארף טון ער דארף טשארטן צעטן זאכן ער דארף וואס ער דארף טון. עס איז די זעלבע זאך, סאו יעדער איינער זאל פרעגן זיין רב, באט ביי אונז איז עס א מאסט אז ס'מוז גיין אויף א ווידיאו קאל, נישט אויב די קינד וויל נישט מיטהאלטן פארשטייט זיך אז ס'איז דא א ווידיאו, אונז קען נישט, מ'קען מען רוקט אוועק די דעווייס, ס'איז דא מהלכים וואס זיי טוהן עס באט ס'איז דא א ווידיאו קאנעקשאן. און נאך א טשעלענדזש וואס איז לעצטענס געווארן זייער זייער שטארק איז ווייל ס'איז מארקד וויהיקלס, יעדער זעט אז רפואה קאר און א קינד איז א קינד, א קינד קען דיסיידן אריין צו לויפן אינמיטן ראוד ווייל ער האט געזען א רפואה קאר אדער א רפואה קאר פארט אריין אין א גרויסע דעוועלאפמענט און מען ווייסט די פרייז טראק איז דא און מען הייבט אן אטעקן די טעקנישן און ער זיי זענען אלע אנגעזאגט געווארן זיי קענען נישט געבן אויף די גאס ווייל ס'איז איט ביקעים אוט אוו הענד. עיין לדבר סוף. עיין לדבר סוף, און ס'איז דעינדזשערס, ס'איז סימפלי דעינדזשערס, מענטשן אין קראסן קען עלאבארעיטן אויב דו ווילסט, אבער ממש מען קען פארן אויף מעין סטריט אויף מעיפל עווניו ביזי ראודס און א קינד געט א וואקס ארויס ווייל ער דארף יעצט א קאר, האלא. סאו אונז טרייען מיר זייער זייער שטארק צו זיין קערפול מיט די זאכן. הער איך אז דאס איז זיכער מ'דארף אבאכט געבן אויף נאך איין זאך וואס איך וויל דעקן דא היינט און דאס איז אונז רעד מיר דא פון אויפן טאג טעגליכן שטייגער ווען איינער פילט אז ער דארף הילף אבער עס קומט א לענגערע צייט לאמיר זאגן צוויי אדער צומאל קומט עס צוזאמען מיט שבת איז דריי טעג יום טוב און ס'איז אייביג דא די טשעלענדזש פון ווען נאך איך בין געווען א קינד ס'מאכט זיך אייביג איינער פילט נישט גוט אויף יום טוב איינער שפירט אז מען דארף אריינגיין צום דאקטאר'ס אפיס, אבער ניין ער פילט נישט אז מען דארף דא רופן א צאל, לאמיר זאגן ווען איינער האט א סטרעפ אדער אזא מין זאך. סאיז פון מ'נאט מיסטעיקן דו ביסט א בארא פארקער, דו האסט א בלאק אוועק א דאקטער, דא אין מאנסי איז אנדערש סקען זיין טווענטי פארטי מינוטס וועג. סא דאס זאג איך האסט גוט געזאגט ווייל איך ווען איך אלס קינד וואלט געדארפט און סאיז געשען שוין האט מען געגאנגען אראפ וואקן פֿינף מינוט און מען האט געטראפן אן ערדזשענט קעיר אזוי ווייט וויפיל איך ווייס נאך יא וועגן מאנסי איז דא דאס נישט ממש קיין אפציע איז שטעלט ער פאהר ער האום אויך צו יום טוב עפעס אדער נישט וויאזוי ארבעט דאס? איך וועל אריינהאקן פאר יאסי האט ענטפערן וועגן יום טוב, איז דא די ערב יום טוב, סאו די ערב יום טוב לייגן סיי די דיספעטשערס און סיי די טעקנישענס צו קאפ אז למשל אנגעקומען צו א פרוי דאנערשטאג נאכמיטאג וואס האט געדארפט א געוויסע טעסט און וואס דויערט פֿיר און צוואַנציק שעה צו באקומען די רעזאלטס און אין אפיס קען מען צוריק באקומען די רעזאלטס סאך שנעלער, האב איך איר מסביר געווען אז איר גייט באקומען די רעזאלטס פרייטאג נאכמיטאג גייט צוריקקומען דארף האבן די אפילו די. דאקטער גייט צוריק רופן גלייך און ער גייט גלייך שיקן די פרעסקריפשאן, איז דא טשענסעס אז ס'גייט זיך אריין שלעפן אין שבת, ממילא כ'וואלט אויך זייער געוואלט געבן די בעסטע סערוויס באט פאר אייער טובה, ס'איז דאנערשטאג ביינאכט, קומטס אריין צום דאקטער גייט מען האבן די רעזאלטס גלייך אויפן פלאץ, און זי האט זיך מורא'דיג באדאנקט פאר מיר פארן מאכן עוועיר פון דעם ווילאנג ס'גייט נעמען די טורן אראונד. די סעים טינג איז געווען ערב שביעי, כ'האב געהאט א קינד וואס האט אריינגערופן עפעס וועגן א הוסטן א רעספעטארי אישו, און די דיספעטשער האט אים גלייך מסביר געווען אז וויר וועיסטינג פרעשעס טיים, טאמער גייט מען דארפן מאכן א עקסרעי אדער נעמען קוקן א ווייט קאונט מיט אלע די זאכן, עס קומט צוויי דריי טעג יום טוב וויל דזשאסט דעלעינג פעישענט קעיר, סאו זיי לייגן צו א עקסטערע דגוש אויף דעם צו ס'איז דאנערשטאג פרייטאג שבת, און ווען ס'קומט צו יום טוב אליינס האט רפואה א גאנצע סיסטעם אויפגעסעט פאר דעם וויאזוי צו העלפן די מענטשן וואס יאסי העט דיר קענען בעסער מסביר זיין. איז יאסי לאמיר טאקע צוריק גיין צו דיר וועגן יום טוב. אקעי סאו קודם עס איז שוין דא יארן לאנג וואס איז באקאנט דא אין מאנסי אז רפואה האט מאבילס, רפואה האט א שיינע פאר מאבילס וואס זיי נוצן פאר אזאלכע אקעיזשענס אריינגערעכנט יום טוב וואס איז אויסגעשפרייט טראאוט מאנסי, און סקווער ווייס איך נישט באט מסתם אויכעט. סקווער איז וואלקינג דיסטענס מאר אור לעס. און מען נעמט אויף פעישענטס אין די מאבילס? יא, ס'איז דארט איז דא א דאקטער מיט א נורס וואס זיצט דארט א גאנצן צייט, ס'איז א געהעריגע דאקטער'ס אפיס לכל דבר. סאו זיי קענען טוהן סערטען טעסטינג, זיי קענען אלעס טוהן אזוי ווי א דאקטערס אפיס נארמאל, און נאכדעם יעצט פסח האט מען עס גענומען צו די נעקסט לעוועל, וואס איז ממש מיינד באגלינג וואס מען האט געקענט אויפטוהן, ס'הייסט פסח האט מען עס געטוהן די ערשטע מאל אז מען האט געקענט, דארט איז געגאנגען מיט חברים דיספעטש, נישט געווען קיין שום איד אינוואלווד, פארשטייט זיך, אלעס איז געגאנגען דורך אלע רבנים פון מאנסי, פון חברים און אזוי ארום. ס'הייסט ביי די חברים בודקעס? ביי די חברים בוטס, האסט געקענט ריקוועסטן א רפואה און האום קאר, און ס'איז געווארן געדיספעטשט דורך חברים.

אזוי ווי סתם אזוי מענטשן ווערן פרום און מען קאלט נישט הצלה אויב ס'וועט אין עכטע עמערדזשענסיס אז מענטשן גייען אנהייבן נוצן רפואה ארום און ס'האט זיך אויסגעשטעלט פארקערט אז די דיספעטש האט געוויסט ווייל זיי האבן געוויסט וואס זיי ענטפערן האבן מענטשן כסדר האבן אסאך מענטשן געקאלט הצלה. איז דאס א מורא'דיגע זאך און איך וועל דיר זאגן פארוואס, איך פערזענליך בין מיין טאטע אינדערהיים עסן אסאך מאל געסט און ס'פייסעך ביינאכט און געווען דארטן א איד וואס האט געהאט א סיטועשאן און ס'געווען גענוג סיריעס, אבער ס'איז אדערווייל ווי ווייט איך בין באקאנט טוען זיך נישט דא אזא סערוויס אין בארא פארק, און איך בין אריינגעגאנגען מיט דעם איד פסח ביינאכט די צווייטע סדר צו מיין מאדעריס האספיטעל, און דאס האט געמיינט אפספענדן יעצט די גאנצע סדר נאכט דארטן פאר עפעס וואס איז געווען א ערנסטע נקודה אבער סיי וועלכע פריימערי קעיר וואלט געקענט בעצם קער נעמען דערפון, און ס'איז א מורא'דיגע זאך אז די מאנסי איינוואוינער האבן אזא סארט סערוויס און ס'איז צוגעשטעלט און איך גלייב אזוי ווי איך האב פארשטאנען פון מערערע איז די גאנצע זיך יום טוב אויך געווען אויסגעשמועסט סיי מיט חברים זייער דיספעטשינג סיסטעם און סיי אויך מיט חברת הצלה טאקע צו קענען וויסן וועלכע זאכן דארף יא אן ערנסטע הצלה מעמבער און מ'דארף אפשר אפילו אריינפירן שפילן און ס'איז נישט געמאכט פאר רפואה ארום שוין איך מיין איבער אלעם האט מען עס זייער שיין געטעגט, און ס'איז באמת געווען א מורא'דיג אינטערעסאנט צו הערן פון דער פערספעקטיוו ווי אזוי מען פרובירט פון איין זייט צו גיין די מאקסימום און געבן פאר די פעישענטס די מערסטע וואס מען קען אינדערהיים און אריבערברענגען אזוי ווי יאסי האסט אנגעהויבן רפואה עט האום ממש כשמו כן הוא, אבער מצד שני אויב פילט מען אז ס'איז וויכטיג, מען וועט נישט לייגן קיין שום פעישענט אין דזשעפערדי, ס'איז איין גרויסע סיסטעם און מען וועט זיכער מאכן אז די פעישענט קומט אריין זעהן א דאקטער, א גרויסן שכח ר' יעקב יוסף און ר' יוסי פאר ענקער צייט און די אייבערשטן לאיג העלפן ווייטער אנצוגיין מיט די עבודת הקודש. שכוח. אמן, שכוח, וואס א פלעזשור. שוין טייערע צוהערער, אזא לאנגע אינפארמאטיווע נאכט, באמת איך מיין אונז זעמער געגאנגען איבערן זייגער, אבער אונז וואלט מען נאך געקענט זיצן דא א לאנגע צייט, אנגעהויבן מיט דאקטוירים, נאכדעם האבן אונז געהערט דא איבער די שפיטעלער, און יעצט האבן אונז געהערט איבער די געוואלדיגע עט האום סערוויס, און למען האמת מוז מען דערמאנען אז רפואה בעצם האט נישט געוואלט די נאכט זאל זיין איבער זיי, זיי האבן געוואלט ברענגען די אויפוואכונג פארן ציבור, אבער ס'איז יא וויכטיג ארויסצוברענגען אז רפואה שטייט גרייט, זאל זיין אין די רייע לאקאציעס דא אין מאנסי, און פארשטייט זיך די עולם פארט יעצט ארויף אין די קעטסקילס, און אין די קאנטרי איז דא דארטן א רייע פלעצער וואס איך אליינס זייענדיג איינער וואס איז ארויפגעפארן יעדן איינציגסטן זומער אין די קאנטרי האט שוין גענוצט א רייע פאר זיי, ס'איז דא די גרויסע לאקעישאן אין פאלסבורג פארשטייט זיך, אינאיינעם מיט די פארמעסי אויפן פלאץ, און ליבערטי די הערליכע לאקאציע, און אזוי אויך די לאקעישאן אין מאנטיסעלא וואס איז א מאובל, אינאיינעם האט מען אויך דארטן די גלעזער סטאר וואס איז א צוזאמארבעט מיט ענוויזשען, און אזוי אויך ביי די HES ריזארט האט מען צוגעלייגט היי יאר אויך א לאקאציע און א מאוביל, אין די אלע פלעצער קען מען גיין און באקומען הילף אין סיי וועלכע מעדיצינישע סארט טעמע ס'פעלט זיך נאר אויס, און ס'בלייבט אונז נאר איבער צו ווינטשן אז יעדער איינער זאל האבן א געזונטן פרייליכן זומער, יעדער איינער זאל קענען זיין געזונט און שטארק די ערוואקסענע, די קינדער יעדער אין איינעם, און מ'זאל קענען האבן די אויפאלנקייט און די פארזיכערונג זיכער צו מאכן אז יעדער איינער איז געזונט און שטארק, א דאנק אייך פארן זיין מיט אונז ביז יעצט, און א גוטע נאכט.